Hello students, illum ħa nagħmlu t-tieni parti ta' reactions in air fuq page 107 tal-booklet. Illum ħa nibdew nitkellmu fuq rusting, ok, li hija reaction oħra li tista' tiġri fl-arja. Ħa naraw ir-repercussions ta' rusting, kif ma jaqblilniex li jkollna oġġett tal-ħadid jissaddad minħabba li jitlef is-strength tiegħu u kif mbagħad jekk xi oġġett li jkollna jibda jissaddad irridu nonfqu l-flus f'methods li jipprevenu rusting. Mela, x'ħa nkunu qed nagħmlu fil-lesson? Ħa naraw is-similarities u differences bejn combustion u rusting. Ħa naraw x'inhuma l-conditions li hemm bżonn biex ikollna rusting u t-tielet parti tal-lesson ħa tkun fuq methods li nistgħu nagħmlu biex ma nħallux l-oġġett li jkollna tal-ħadid biex ma jissaddatx. Bħala introduction fuq rusting, l-ewwel nett huwa tajjeb li napprezzaw li rusting hija chemical reaction. Okay? Um, il-prodott tal-chemical reaction li tkun qed issir I Huwa rust li għandu kulur differenti mill-ħadid, il-ħadid huwa qisu silver fil-kulur, rust huwa iktar oranġi fil-kulur. Ħa naraw il-formula ta' rust li hija Fe2O3.H2O, ħa nitkellmu naqra iktar tard fuqha di il-point H2O. U ukoll ħanaraw li hija noxidation reaction. Il-kelma oxidation reaction diġà tkellimna fuqha it-topic li fit-topic li għadda fejn rajna li oxidation reactions huma reactions fejn oxygen huwa wieħed mir-reactants, ġifieri in order for oxidation to for oxidation reactions to take place, they need oxygen. Issa, ħa nibdew fuq page 107, ok? Għandkom din id-diagram fejn hawnhekk fuq page 107 għandkom dan is-setup. Għandkom beaker li għandu volum ta' ilma fih. Mbagħad an inverted test tube, ġifier test tube bil-maqlub. U fl-inverted test tube tpoġġiet biċċa iron wool, iron wool, steel wool basically. U s-set up tħalla hekk kif inhu untouched for a week, for seven days. And if we compare the first diagram To the second diagram ninnutaw li l-livell tal-ilma tela'. Ok? X'ġara? Hawnhekk. Is it striking a bell li rajna xi ħaġa simili għal di aħna? Dan l-esperiment huwa simili għal dak tal-candle li konna rajna fit-topic ta' qabel. Meta anion object rusts, f'dan il-każ għandna l-isteel wool, tuża gass mill-arja, li x'aktarx diġà tafu x'inhu, tuża l-ossiġnu mill-arja u dak l-oxygen li ntuża mill-arja mbagħad jiġi replaced bl-ilma b'hekk jitla' l-ilma biex jirreplacja l-oxygen li ntuża so fil-blank line li għandkom fuq page 107 ħa tikkupjaw dan it-text basically li għadni kemm għedt jiena. Ok, dan ir-red text ħa tikkupjawh fuq il-blank line li għandkom fuq page 107. You can pause the lesson in the meantime. Now, over here we're going to compare the reaction we learned in the previous lesson. ta' combustion u ħa nikkumparawha ma' reaction ta' rusting. Kif rajna tajjeb, it-tnejn għandhom bżonn oxygen biex jiġru, both are oxidation reactions. Fiż-żewġ każi, rusting u combustion, il-mass tiżdied Għalfejn? Per eżempju jekk magnesium jinħaraq jiġi magnesium oxygen. Hemm dak l-oxygen li qabad miegħu. Iron fil-proċess ta' rusting qed jirreactja ma' oxygen, so also the mass is increasing. Is heat being produced? Fil-combustion ovvjament nafu li iva hemm ħafna sħana tiġi produċuta. F'rusting imma

Now, ħa ndawru il-page għal page 108. Hawnhekk għaw ħa naraw experiment li mill-experiment imbagħad ħa nispiċċaw naraw x'conditions hemm bżonn biex ikollna rusting. Qabel nibdew, please I would like to tell you, eh, intom fl-istampa għandkom six test tubes.

Daw it-tliet test tubes fejn rajna rusting x'għandhom simili bejniethom? U t-two test tubes fejn mhux qed naraw rusting x'għandhom simili bejniethom? Mela, ħa naraw il-conditions li hemm basically. Ehm, fit-test tube 1, okay, hemm ilma. U għandek lion nail, ok? And you saw over here a moderate amount of rusting is seen. Fit-test tube 2 fl-istampa tiegħi hawnhekk, skużawni mhux qed tidher il-labelling imma eh, f'dakom intom għandkom miktub x'inhuma, hawnhekk għandna an iron nail li huwa exposed to air only. Ammur għal Test Tube 3. Test Tube 3 hemm drying agent. Mela tagħmlu hekk please. You're going to highlight the word drying agent, ok? U ħdejha ħa niktbu xi tfisser. Di suppost aħna nafu diġà xi tfisser huwa chemical li jassorbi il-water vapor minn madwaru, ġifieri pereżempju jekk ikollna calcium chloride pereżempju huwa tip ta' drying agent, dan jassorbi l-water vapour minn madwaru, ġifieri mill-arja li jkun hemm madwaru. Intom it-test tube tagħkom huwa simili ok, għandkom il-cotton wool ukoll biex jgħin iktar id-drying agent imma it's basically the same condition u t-test tube qiegħed magħluq. Fit-test tube 4 qed naraw boiled water u hawnhekk intom tagħkom qegħdin iktar labeled id-diagrams u hawnhekk hawn layer ta' oil u t-test tube ukoll huwa magħluq. U mbagħad fit-test tube 6 qed naraw li hemm kwantità kbira ta' rust u l-iron nail hija ġo salt solution ġifieri solution ta' sodium chloride il-melħ jiġifieri melħ ma' ftit ilma. Mela, x'kellhom simili t-test tubes fejn kien hemm rusting? L-ewwel nett, it-tlieta li huma kienu exposed to the air għax kienu kollha miftuħin. So, oxygen mill-arja seta' jidħol u jagħmel interaction mal-iron nails. It-tieni ħaġa hija li kien hemm l-ilma preżenti fit-tliet każijiet. Fl-ewwel wieħed, obviously, it's obvious, the nail was in water. Fit-tieni każ, l-arja għandha water vapour ġo fiha. Allura b'hekk l-ammont ta' rust kien inqas minn test tube one għax daw hekk kien hemm water. Imma hawnhekk water vapour which is less concentrated that's why there is less amount of rust. Fit-tielet test tube fejn kien hemm rusting jiġifieri fit-test tube 6, Mela kien hemm l-ilma għax hija salt solution, ġifieri għandek salt mixed with water, mela water is present. Huwa miftuħ għall-arja, ġifieri oxygen jista' jidħol. Okay. Però hemm ukoll is-salt. Issa is-salt qed naraw hawnhekk pers l-ammont ta' rusting żdied, we can conclude that salts accelerates rusting, jiġifieri jgħaġġlu iktar il-proċess ta' rusting, u da forsi diġà kontu tafu biha minn qabel. Iron objects li nħalluhom viċin il-baħar għandhom tendenza li jissaddu iktar malajr. Pereżempju forsi ġieli nnutajtu xi sellum li jkun fejn il-beach pereżempju. Daw kull sena jridu jiġu eh, imbidlin jew miżbugħin mill-ġdid. minħabba l-melħ li jgħaġġel ir-rast. Mela, x'qed nikkonkludu? Li biex ikun hemm rusting irid ikun hemm preżenti it-tnejn f'daqqa, irid ikun hemm preżenti water u oxygen f'daqqa. Jekk water biss ikun preżenti, ma jkunx hemm rusting. Jekk oxygen biss ikun preżenti, ma jkunx hemm rusting. Ok? U qed nitgħallmu wkoll li salt jgħaġġel ir-rusting. Issa, għalfejn mela ma kienx hemm rusting f'test tube 3 u 4? F'test tube 3, Right, we have the drying agent present. Jiġifieri what is the drying agent removing? It is removing water vapour. Jiġifieri fit-test tube 3 x'hemm preżenti? Oxygen biss. Oxygen biss huwa biżżejjed biex ikun hemm rusting? Le. It-tnejn li huma jridu jkunu preżenti, both water and oxygen should be present for the rusting process to take place. Fir-raba' test tube, ok, hawnhekk għandna l-layer of oil U boiled water. Mela, x'relevanza għandu dan il-boiled water? L-ewwel nett, highlight boiled water and you're going to write its significance, ok, bħala nota. Ħanispjega mbagħad iktbu. Boiled water huwa ilma li ġi boiled. Issa, meta inti you boil water, you are removing the oxygen dissolved in the water. Okay? Dak l-oxygen joħroġ minn ġol-ilma u jibqa' H2O biss. Issa, mela inti kreajt ilma li ma għandux il-gass oxygen diżolvjat ġo fih. Issa l-oil għalfejn tużah? Biex l-oxygen minn din l-arja t'hawnhekk ma jerġax jiddiżolvi ġol-ilma u jidħol ġol-ilma by diffusion, qed tikkrea qisu barrier Allura x'hemm preżenti madwar l-environment tan-Nile? Hemm preżenti water biss. Water biss huwa enough for rusting? No. So that's why you don't see any rusting. Ok? U test tube 6 diġà spjegajtuh nerġa' ngħaddih fuq fuq mela għandek l-ilma għax salt solution. Eh, it-test tube huwa miftuħ mela oxygen jista' jidħol. Ehm, u plus hekk għandek il-helper għal rusting, is-salt. He's the catalyst for rusting. It helps, salt helps rusting eh, take place faster. Now, la tagħmlu issa ħataqbdu ehm, sticky note, ok, u ħatikka u ħatamlu fuq sticky note table bħal din. And you're going to look at your test tubes, you can look at your test tubes on your booklet at the top of page 108 minflok tħares lejn daw, anzi dawkom huma naqra iktar labeled. Ehm, u ħadd tittikkja xem preżenti. Okay? Per eżempju, ħaninkom ftit test tube 1. Test tube 1 għandek in-nail ġol ilma.

Try to tick what is present in each test tube. Alright, it-table għad toppost taqbiż til 5 minħabba li kellna naqtawha dak it-test tube 5. Now, mela din kif kellha tiġi it-table, okay? ħat iċċekjaw l-answers tagħkom u mbagħad tikkorreġuhom ma' dawn. Mela test tube one kif għad tajjeb l-ewwel, hemm water u oxygen preżenti. Test tube two ukoll imma l-ammont ta' ilma huwa inqas għax water vapour hemm preżenti mhux water. Fit-test tube three, alright, oxygen biss huwa present, water mhuwiex present għax hemm id-drying agent, neħħih l-ilma.

Mela, x'qed naraw komuni bejn it-test tubes li kien hemm rusting, both water and oxygen need to be present. Mela that's why rusting kien preżenti fit-test tube one, two u six. Issa, il-fill in the blanks ta' page 108, mela, the experiments show that in order to rust iron needs li mhuma dawk iż-żewġ affarijiet li bilfors iridu jkunu preżenti biex ikun hemm rusting, it needs oxygen and water. Okay, highlight this sentence under the diagram on page 108. Komplu bil-highlighting ukoll, Rusting is accelerated by sodium chloride. Highlight it as well. Alright? Now, mela, dawn huma tliet affarijiet, okay, li għadni kemm ngħid, il-conclusions tagħna biex ikun hemm rusting. Oxygen u water iridu jkunu preżenti, però jekk ikun hemm salt, ir-rusting terġa' jaġġel iktar. Na. Mela, dan, din il-chemical change ta' rusting nistgħu nirrappreżentawha either with a word equation jew inkella with a symbol balanced equation. Issa, aħna minn dan l-experiment x'għadna kemm ikkonkludejna? Li biex iron jissaddad hemm bżonn oxygen, mill-arja u water. Issa water jew jista' jiġi mill-arja jew inkella from an alternative source, pereżempju jew mill-baħar ehm, jew tpoġġi l-ilma ma' from anywhere. And the product which is formed li jidher qisu iktar oranġi u powdery bħala texture, ir-rust Issa, intom sal-Form Two kontu tgħidulu iron oxide but a more detailed name for rust is hydrated iron oxide. Mela, xi dettalji li tajjeb nispjegahom, dan ir-Roman numeral three qed jurik iċ-charge ta' iron peress li huwa transition metal irridu nqogħdu niktbulu iċ-charge. U issa ħa nħares lejn is-simple balanced equation. Issa, ħa nibda nispjega din, il-hydrated iron oxide. Mela, iron oxide għandu tendenza li jassorbi il-water il-water vapor. U dak nuruh billi nagħmlu dott u l-numru ta' water molecules li hawnhekk qed jattratta. Hemm compounds oħra li pereżempju mhux waħda biss bħal dan il-każ hawnhekk one water molecule għax m'hemmx numru tal-coefficient hawnhekk imma pereżempju jkun hemm compounds li jattiraw four water molecules, ok? So issa l-issa just recognize um, li the water which is um, used in rusting were represented by using a dot and H2O. Okay? Daw ħan nitkellmu ħafna iktar fid-dettal fuqhom fil-futur. Għalissa just recognize it. Okay? Li iron oxide eh, huwa hydrated għax għandek dik il-point H2O fil-formula. Okay? Issa, ħanaraw kif ġejna mill-word a symbol equation. Mela, ħanibdew step step, is-symbols ta' iron huwa Fe, oxygen minħabba li huwa diatomic O2, il-formula ta' water H2O, Issa, inti kulma trid tkun taf hija li l-formula ta' Rust hija Fe2O3.H2O, jiġifieri dik tpoġġiha hemm, alright, u mbagħad tibda tagħmel il-balancing bħas-soltu, alright, kif għamilna tant examples fil-klassi. Din l-equation ta' page 108 please Hija importanti li tkun taf. Na. Il meta jkollna oġġett tal-ħadid u jissaddad, right, nitilfu ħafna mill-potential use tiegħu. U plus hekk nistgħu anke nitilfu l-flus għax ma jkunx qed iservi l-użu tiegħu kif suppost. Allura tajjeb li ninvestu f'methods biex ma nħallux l-oġġetti tagħna tal-ħadid jissaddu. L-iktar method cheap li nistgħu nużaw huwa billi nużaw painting where we place a cover ta' paint fuq our iron object. U da jservi qisu barrier biex ma jħallix l-oxygen jiltaqa' mal-ħadid. Allura rusting ma jkunx jista' jseħħ. Però jekk maż-żmien il-layer tal-paint jinkiser imbagħad oxygen jista' jidħol u jagħmel interaction mal-għajn u hemmhekk imbagħad ikollok rusting. So it's important to keep your objects up to date in terms of painting. Grease, Grease huwa qisu ġell dan li jintuża u jikkoatja objects li jkunu qed jiċċaqalqu. Ġifieri painting is suitable for objects which do not move, while grease, it's a sticky gel, which you place and quote objects are which you place around objects which are moving. Um, F'dan il-każ painting ma jkunx suitable għax kieku um, il-layer ta' paint jinkiser malajr mill-ewwel fil-waqt li gris um, ma, ma, um, ma jiġrilux hekk. Darba pereżempju kienet ħarġet question, What rust prevention method is best suitable to protect the chain of your bicycle? Ovvjament kienet il-grease għax dik il-ħin kollu tiċċaqlaq, it's not painting. Issa, galvanizing, galvanizzar bil-Malti, dan jintuża meta inti jkollok oġġett tal-ħadid, u hekk pereżempju, and you place it, you dip it in a bath, ok, of molten zinc, molten jiġifieri mdewweb, u dak l-ħadid jispiċċa kkowtjat bil-metall li tkun użajt. Dak il-coating tal-metall iservi bħala barrier u għalhekk l-oġġett tiegħek ma jissaddatx. Dan huwa method iktar expensive u però huwa aktar jipproduċi affarijiet li huma aktar attractive fid-dehra mbagħad jiġu jidhru sbieħ ħafna l-objects li tkun għamilt galvanizing tagħhom. Kif għedt huwa aktar expensive u jintuża f'applications fejn inti l-appearance tkun importanti, pereżempju xi bumper tal-karozza antika pereżempju. Okay?

Magnesium metal is more reactive than iron. Allura x'jagħmlu? Il-magneżju ħa jissagrifika ruħu qisu għax ħa jirreactja mal-oxygen instead of the Fe. instead of the għajn. Um, din il-metod tintuża per eżempju um, in the bottom part of ships, okay, where they place these blocks of magnesium, okay, and the rest of the ship is made from iron. Meta mbagħad biż-żmien li jiġri huwa li l-oxygen ta' l-arja jagħżel li jirreactja mal-magneżju għax huwa aktar reactive ok so the magnesium is corroding instead of the Fe u l-ion ta' hekk ta' the rest of the body of the ship remains intact.

and it's mostly used to protect ships. Um, di basically l-istess li kont qed ngħid. Um, u l-aħħar metod li tista' tintuża um, biex Lying ma jissaddax huwa alloying fejn lying inti tħalltu ma' metals oħra li huma aktar reżistenti għal rusting. Per eżempju lying tista' tħalltu ma' chromium u b'hekk imbagħad jiġi stainless steel. Forsi dan il-background ukoll qed ifakkarkom f'xi ħaġa this is dan huwa il fuq wara li fil-qiegħ ta' borm okay jkun magħmul minn stainless steel jiġifieri it is a mixture eh, ta' iron ma' chromium jħaltulu anke xi aluminium biex il-iron inżommuh eh, stainless jiġifieri doesn't rust it doesn't stain due to rusting issa minn din il-parti tal-topic reactions in air aħna lestejna

Okay, you're going to do it all, please. Um, u kol, dan l-exercise mux um, tqil. Exercise 3 u kol ta' tal-Blue Book u exercise simili għal ta' kif joħroġ dan il-topic fl-eżamijiet. Okay? I will be uploading the answers umbat shortly. Thank you.